Hmel ah a ni emaw, pian ah a ni emaw, i nu, i pa nula tlangval lai tluk lo ti tui tawng ve thin em? Kan nu leh pa te hi zut luk an lo har a ni. A nula tlangval lai kha chuan beauty apps kha an nei ve dawn si lova, nineties kids i nih chuan an nei lo chiang khawp ang. Tunlai mi ho hi chuan beauty apps kan hmang deuh vek tawh a, effect hmang ve lem lo te lah camera tha tak tak nei iPhone user an lo na ni ve leh zel bawk a. Kan tu leh fate chuan kan nula tlangva lai thlalak an hmuh hunah chuan hmeltha min va han ti thin dawn teh lul em. Heng nu chelo tak tak, la lang nula tak tak thlalak ka rawn tarlan tur te hi uluk takin lo en mah ula, an fanu nula ve tawh tak tak te nena Thla an lak hona an post te leh an fa tena social media lama an post sak te ho hian mi rilruala peng riaua a chhan chu a then hi chu tu ber nge an nu tih pawh hriat loh khawpin an la lang nu la thei a, awih awm loh khawpin an la lang nu la a, chuvang tak chuan internet lama theh darh saka post sak kha an ni ta thin a, uluk deuhin lo en mah ula, khawi zawk nge a nu, khawi zawk nge a fanu tih te in rilru in in lo ring mai mai dawn nia mind games tih a nau ang a nih chu. Thlalak rawn lang hmasa ber hi uluk takin lo en chhin ula, tu zawk hi nge nu ni tawh a, tu zawk hi nge la nula tih kha inrilru in in lo ring mai mai dawn nia. He thlalak hi nula pakhat in a Twitter lama a post a ni a, caption ah chuan Amy in ka nu nen hian u nau emaw min ti fo thin a, a then phei chuan ka nu hi ka fanu zawk emaw an ti hial thin tih a rawn hmang a. He thlalak a a lan dan hi chuan ni e, u nau te pawn ang lek lek zawk a ni, an la nula ve ve bawk si a, an la lang nula ve ve bawk si a. Mahse, a nu zawk chu kawr pawl ha zawk hi a ni a, kum sawmli pakhata upa a ni tawh nghe nghe a ni, a la lang nula khawp mai. Thlalak dawt leh a lo lang hi chu hmeichhe pakhatin a nau leh a nute nena an thlalak hona social media lama a pho chhuah a ni ve thung a. Caption-ah chuan, Ka nau hi ka nu nen in ang an tih theih em avangin u nau emaw an ti thin a, keimah hi chu an nu ber emaw min ti zawk thin tih a rawn hmang a. Anmahni pathum hian en ta vang vang ula an inang hlawm viau na chu Hmel danglam bik hret pakhat chu awm a, chu chu a laia thu khi a ni a, sam thlah ber khi a ni a, thlalak post tu hi a ni. Tichuan a dang pahnih ah hian tu zawk nge a nu ni a, tu zawk hi nge a nau ni ang le? A chhanna chu sam zial zawk hi a nu chu a ni a, pakhat zawk hi chu a chhang chiah a nau a ni a, a nau hian a nu chu a chhun fuh hle a ni. Actress Reese Witherspoon leh a fanu Ava te pawh hi an lo in ang khawp mai. An sam rawng leh mitmu rawng thlengin a in ang vek a. An ni pawh hi an in ang leh lutuk a. A chang phei chuan fans ten an hre hrang lo hial thin a. A hrang ve ve an awm phei chuan a fanu hi Reese Witherspoon emaw an ti hial a, autograph te an lo dil thin a ni. An thlalak dun na thenkhat ah pawh an in an em avangin tu zawk nge Reese Witherspoon tih pawh hriat a har thei hle. Tichuan thlalak hi en ta ula, tu zawk nge nihin rin le Reese Witherspoon chu. Reese Witherspoon chu a vei lama mi zawk sam zial zawk hi a ni a, beng beh beh zawk hi chu a fanu ei va zawk a ni a, nufa hmeltha dun tak an ni bawk a ni. Hmeichhe pakhat chuan Instagram lamah chuan a nu nena inchei dan inang chiah chiah an incheina thlalak a post a, tarmit an vuah ve ve bawk a, an din dan te thlengin a inang vek bawk. A caption ah chuan, I nu nen in inang hle a ni tih i hriat chhuah ni kha tih a rawn hmang a ni. A nu chu keimahni thlirna atanga a ding lam zawk hi a ni a, kum sawmnga palia upa a ni tawh a, a la chhe lo khawp mai. Bollywood star Shweta Nanda pawh a fanu nen photoshoot an nei tuna an inang dawn khawp mai. Shweta Nanda fans te meuh pawhin tu zawk nge Shweta an hre thei lo hial bawk a. An nufa hian thian te pawh an ang mah mah zawk a, a chhan chu Shweta Nanda hi a la lang nula hle a, a fanu nena an han awm dun pawh nufa ni lovin thian te pawh. pawh an ang dun hial zawk a ni. Kum lamah in upat hleih lutuk tawh mah se, Shwetananda chu a la lang tleirawl hle a, a fanu nen hian in rual reng te pawn ang mah zawk a ni. Shwetananda hi kum sawmli pathum a upa a ni ve tawh bawk. Tin, Shwetananda hi chu thlalak a en a, a vei lam a mi zawk hi a ni a, a bul a mi hi a fanu chu a ni. Nula pakhat chuan a nu chu duh tawkin a han chei kual vel a, a nu chu tunlai mite angah a inchei ve tak tak chuan a la lang nula thei hle a ni tih chu hmuh tir a duh avangin a chei a, a hnu deuh lawkah a nu a chei ang chiah chiah chuan amah pawh chu a inchei ve ta a. Tichuan, thla an la dun a, Twitter lama post a, Mahse comment section lamah chuan mite chuan tu zawk nge a nu zawk chu tih rin thiam ngaihna an hriat loh thu leh tu zawk nge nu ni tawh a tu zawk nge lal nula zawk an hriat loh thu te an rawn sawi lang daih thung. Hetia en mai chuan tu zawk nge nula tu zawk nge nu ni tawh chu hriat a har ve khawp mai. Mahse lipstick sen hlar hnawih zawk hi a nu zawk chu a ni a, a nu hi kum sawmnga pakhat a upa a ni tawh a ni. He thlalak hi han en ve ta vang vang ula, nufa pawh ni lovin phir te pawh an ang zawkin ti ve thauh em? Anmahni pawh hian miin phir emaw an tih fo thin thu leh unau nge thian an nih tih zawhna an dawn fo thin thu an sawi thin a. An sam te lah chu a ker dun em em mai a, a rawng zawng zawng nen an ang vek leh nghal a, mahse an pianpui ve ve a ni. Chuvangin miin an hriathrân theih nan pakhat zawk chu A sam a ti tawi ta reng a, pakhat chuan a ti sei ta reng a ni. Khan unau ang chi a ni. A sam tawi zawk hi a nu zawk chu a ni a, kum sawm nga pakhat tawh upa a ni tawh a ni. Hmeichhe pakhat chuan a nu nena an thlalak rawn pho chhuak ve in, thenkhat chuan ka nu hi keimah zawk emaw an ti avangin ka hming ten an ko fo thin a, a chang leh ka nu emaw min ti avangin ka nu angin min be mawlh mawlh thin. Han chhuah dun te hian ka nu chu Ka u emaw te an ti fo thin bawk, tiin a rawn sawi lang tel a. A nu zawk chu kawr eng ha zawk hi a ni a, kum sawm li paru kaw upa a ni tawh a ni, a la nula khawp mai. Thlalak a rawn lang te pahnih phei hi chu nufa chu sawi loh, thian pahnih inkawm ngaih tak te pawh an ang zawk ka lo ti a. Mahse thian ni lovin ani pawh hi mi dang ang tho khan nufa ve tho an ni a. An thlalak hi chu an chhungkaw pa ber post niin caption-ah chuan Lalpa leh Ka fanu hian ka fanu upa ber hian a nu a lo chhun khawp mai tih a rawn hmang a. A nupui chu a ding lama mi zawk hi a ni a, a fanu chu vei lama mi zawk hi a ni. Nu pakhat chuan a fa paruk te ho zawng zawng nena an thlalak a rawn pho chhuak a. Mahse mite chuan tu ber nge an nu ber tih an hre thei ta tlat lo mai. Chuvangin amah chu a rawn insawi fiah ta a. Ka fate paruk an ni a, a naupang ber chu Thlawsawma upa niin kei hi kum sawmli panga upa ka ni a, keimah ber chu a laia thu hi ka ni a rawn ti ni. Pumrua lamah a fanute ho a aia a tet vang nge ni, a la lang iang tlat a ni pawh hi. Awle, khatih zawng kha tun chu matana ka rawn sawi thei leh te chu a ni a, tunlai ka active vak lo tih pawh ka hria, mimal lamah buaina harsatna neuh neuh te a lo awm ve thin a, chuvangin ka lo active viau lo a nih pawhin, Video ka lo post hun tur te min lo ngaihchan sak hram hram mul a, chuan notification te min lo on sak ula, ka post hun te in lo hriat theihna turin notification bell kha min lo on sak ula, chuan video ka post leh zel tur te min lo ngaihchan sak leh hram hram dawn nia, active vak lo chung pawhin khawngaih takin min lo support zel turin ka sawi nghal che u ni, tin ka video thlir tute zawng zawng chungah lawmthu ka sawi pah bawk e.